Хәзер музыка киткәч, залдагы җегетләр, абыйлар, малайлар, бабайлар, менә мондый хәрәкәт ясыйбыз. Как будто бы хатыннарыбызны, кызларыгызны биергә чакырасыз, яме? Менә мондый хәрәкәт. Киттек, киттек, киттек, киттек. Под ритм эшләргә кирәк булачак, яме? Шундый матур итеп. Киттек, җегетләр, репетировать итеп карыйк әле. И, бер!

Уңга ясарга, мин былай күрсәтәм, минем былай, сезнең тегеләй була бит. Ә? Утырсын, ну сез бу якка ясагыз, яме? Хатын утырсын, утыра, минеке дә утыра. Шаяртам, шаяртам. Аннан, э, әйдәгез тагын синхроны. Э, Марат дустым монда, Раджиев дустым, Мамадыш, кайнар сәлам. Илнар э, Фанилевич. Так что, әйдәгез, бергәләп киттек. И, бер, ике, өч, дүрт, биш, Алты, молодцы, молодцы. Ну, ирләрне аңлыйм инде мин теге, ул ирләр бит инде бик концертка җөрергә яратмый шул теге. Хатын-кызлар килә бит инде теләмәгән мужигын өстерәп. Ул сизелә инде, сизелә теге. Карашыгыздан да сизелә теге. Хатыннар ничек карый концертны шундый, күзләр янып тора шундый теге. Яннарында мужиклар утыра. Бу придурок озак сикерәчәкме әле юкмы дигән кебек инде. Ну рәхмәт, иң мөхиме менә хөрмәт итеп хатыннарынки килгәннәр. Ярдәм итегез инде җегетләр, аңлыйм. Теге минем күзеңнән күренеп тора, синең башта уже шундый уй утыра. Теге өйдә бер банка пиво эчкән булсам, өйтә лучше булыр иде дигән. Ну, ә кызлар Кызлар, сез э, апалар, әбиләр, сез ризалашасыз, яме сез? Рәхмәт, рәхмәт. Менә хатын кыз гел икенче. Әле эшләргә дә кушмадым уже. Кызлар киттек. И, бер, ике, өч, дүрт, биш. Молодцы. Аннан уртак хәрәкәт булачак. Җилкәләр белән эшлибез. Җилкәләр дип кычкырып куйгач, башта әкрен генә бер, Ике, өч, дүрт, аннан тиз, тиз, тиз, тиз, тиз, тиз. Балкон әкренрәк, ямь чук китә күрмәгез. Сез тоже яме ни? Кухня, прихожей, гостиный. Оялттырмагыз. Киттек, бергәләп, җилкәләр белән дуслар. И, бер, ике, өч, дүрт, и, тиз, тиз, тиз, тиз, тиз, тиз. Ай, молодец. Менә шундый дәртле апаларны яратам мин. Үзенә үзе куанып теге. Аллага шөкер. Булдырам икән дип инде. Менә шулай эшләргә кирәк. Үз күңелеңне күрә белергә кирәк, молодцы. Шул дуслар, хәм инде Мөккәрәмә, мин Мөккәрәмәсен әйтәм, Мәдинә Мәнәвәрәсен сез әйтеп куясыз дигән, репетировать итеп карыйк әле әйдә шул өлешендә. Только ни, шундый от души җырлагыз, яме? Теге түләгән акчагызны чыгарырга кирәк. Бушка китмәсен концерт, яме җәмәгать? Репетировать итеп карыйк әле. Эх, Мөккә, Мөккәрәмә! Сез шулай җырлыйсыз, как будто мин сезгә теге әҗәтем бар. Катырак, катырак, яр чәйдә бөтен бөтен менә эчтәге менә бөтен негативны чыгарып рәхәтләнегез әле китек. Эх, Меккә, Меккәрәмә. Эчеңдәге серләреңне әйтмә дә, акырманың кадәр ишетәм мин.